Us. Ac mae'r darn cyntaf o ddrama ynghylch marwolaeth anesboniadwy ydy'r ffocws heddi. Ond yn y rhestr hir o argymhellion ar gyfer lwyddiant ymgyrch athroniaeth neu hyd yn oed grefydd, mae'n annhebyg y byddai marwolaeth fwriadol yn cyfrif fel nod allweddol Oni bai mai dim ond bod yn rhyw fath o ferthyr oedd eich bwriad. Ond mae Iesu yn dysgrifio o'i ai ymadawiad y fel a ganlyn. Os nad yw'r gronyn y gwenith yn syrthio i'r ddeiar ac yn marw, y mae'n aros ar ei ben ei hun, ond os yw'n y marw y mae'n dwyn llawer o ffrwyth. Y darn pwysig yma yw nid y wyddoniaeth sy'n edrych ar beth sy'n digwydd pan fydd hedyn yn gael eu claddu, ond yn hytrach beth sydd yn llifo o hynny. Mae yna emyn y Pasg hyfryd. Wele'r ŷd yn glasu gyda'i phennill gynta'.

Mae'r gair gogoniant yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn i ddysgrifio presenoldeb gweledol ydyw anweledig. Allwn ni ddim gweld Duw, wrth gwrs, ond mae yna rywbeth yn ei gymeriad, ei waith, a'i bresenoldeb yn cael ei weld mewn ffyrdd ddeunyddiol. Fe allen ni gofio am y ddau gwmwl a oedd gyda'r Hebreaid yn yr anialwch, er enghraifft, un yn ystod y nos ac un yn ystod y dydd. Roedd y ddau'n dangos fod Duw yno hyd yn oed os oedd yn anweledig i'r llygaid noeth. Ond yma, y groes a'i farwolaeth sydd yn dangos gogoniant Duw. Ac mae hyn yn rhyfeddol. Sut allai golygfa o gorff drylliedig fod yn rhywbeth sydd yn dangos gogoniant Duw? Mae Oherwydd mai dyma'r ffordd y mae Duw wedi dewis i ddangos rhyfeddod a harddwch a'i ras. Oherwydd fod Duw'n ymestyn allan ac yn ein cyfarfod ni ym marwolaeth Iesu, dyma'r foment oruchaf o gysylltiad Duw a'i fyd.

Fe hoffwn ni orffen gyfeillion, gyfeillion annwyl, gydag emyn dymhorol arall sydd yn gwneud hynny mewn cerddoriaeth, a mae yna ddau bennill. Mawl a fo i'r Iesu, fu mewn dirfo, dirfawr loes. Rhoddodd waed a'i galon drosom ar y groes. Bywyd yn dragwyddol yn ei we waed ef sydd, mawr yw ei drugaredd, gwnaeth y caedd yn rhydd. Ac unwaith eto, fe drywn ni at yr arglwydd mewn y gair o weddi. We turn to God in prayer.

Even unto the end. Amen. Ac wedyn yn y Gymraeg, gweddi mae hwn i ni yn defnyddio ar gyfer sil y dioddefaint, ond cyn sil y di dioddefaint, i ni'n rhannu yn y gweddi yma. Grist ein harglwydd. Gwrthodaist dy ffordd arglwydd i aethu, a marw angau caethwas. Bydded i ninnau hefyd wrthod arglwydd i aethu, ar rai dan ein hawdurdod ni, ond rhannu b'eich awdurdod fel y rhoddir gallu i bawb yn dy enw di.

And this week especially, one year on in restriction, with so much that has happened, may God fill you with all joy and peace in believing. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod y gyda chwi oll, nawr ac am byth. Amen.